Haleluya! Woʋẽ nuwo le Aƒetɔ la me. Woʋẽ nuwo le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Meda akpe na Mawu ɖe wòagbe ta le ŋutia. Meda akpe na Aƒetɔ yi ke gafɔ wò ɖe agbagbewo dome. Mawu yi ke nèle tawò kpɔm le nu yi ke me tom nèle le gaƒoƒo ya me. Nɔvi lɔlɔ̃tɔ, medzi magblɔ na wò be Mawu ƒe asi kple ƒe ŋusẽ ele wò agbe dzi. Naneke mate ŋu aɖe wò ɖa le ame nubebe sia dzi o. Naneke mate ŋu akɔ wò ɖa le ame nubebe sia me o. Naneke mate ŋu akɔ wò ɖa le ŋugbedodo sia dzi o. Ŋugbedodo sia nenye tɔwò le ŋdzi ya, meda akpe na Mawu ɖe wò agbe ta, ƒomea ƒe agbe ta, nɔviwo katã ƒe agbe ta. Eyae nye Wɔla na wò. Eya nye ŋutikɔkɔe tɔ na wò. Eya nye ablɔɖe na wò. Ebe be nàkpɔ dzidzɔ ɣeawo katã. Nye dzidzɔkpɔkpɔ me le ŋdi ya. Meda akpe na Mawu ɖe eƒe dzidzɔkpɔkpɔ yi ke wòkɔ le wò me dem le ŋdi ya. Edzi ɖe le ƒo gake medzi magblɔ na wò be le ŋdi ya, agbe vavã nasu asiwò. Dɔyɔyɔ vavã nasu asiwò. Katutu vavã nasu asiwò. Medzi magblɔ na wò le ŋdi ya be Mawu meŋlɔ wò be o. Ŋ, gblɔ na ɖokuiwò be Mawu meŋlɔm be o. Yata nye hã Mawu dɔm ɖo ɖa gbɔwò le ŋutia be magblɔ na wò be ye meŋlɔ wò be o. Ye megblẽ wò da ɖi o. Kpɔ dzidzɔ le yɔ katã. Wò dzidzɔ nenye Mawu ƒe ŋkɔ yɔyɔ. Wò dzidzɔ nenye Yesu Kristo ƒe ŋkɔ yɔyɔ. Wò dzidzɔ nenye Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe ŋkɔ yɔyɔ. Kpɔ dzidzɔ le Aƒetɔ la me. etsi ne dzɔ wo ŋutɔ wòagbe ne su tsi dzɔ me na wo oyira le aƒetɔ la me le ŋuti ye aƒetɔ ma kɔ nya ɖe na wo le ŋuti ye eke ŋuti ma da asi le na wo kura ne na yi ɖe woƒe dɔ dzi nya la koe nye be ne mi kpɔ yesaya ƒe agbalẽ eta bla ene vɔ asike

chapter 49 from verse 14 to 16 eya mi le xlẽ ke ne mi xlẽ vɔa atún xlẽ esayi kara ne fa katã atún xlẽ katã you can read all the chapter

Des petites données. Mais seulement je veux prendre deux versets ou bien trois versets comme ça. I am going to take only three verses. Matsɔ xexlẽme etɔ̃ kpukpui kpukpui ame etɔ̃ ŋuti ko mía ade ŋugble le. Kpɔtɔ ŋutɔ nava ade ŋugble le ŋuti. Se ɖa. Aƒetɔ la le gbɔgblɔm nɔ bena ɖe. Ke Zion be, Yahweh gblẽm ɖi. Aƒetɔ la ŋlɔm be, Se nya ke Aƒetɔ la gblɔ ɖa. Ɖe nyɔnu aŋlɔ be eƒe vidzĩ bea? Eye eƒe dɔme agbe tɔtrɔ ɖe eƒe dɔmevi nua? Ŋ, ne woawo ŋlɔe be hã, nye ya nyemaŋlɔ wo be o. Ne woawo ŋlɔe be hã, nye ya nyemaŋlɔ wo be o. Kpɔ ɖa, meŋlɔ wò ŋkɔ ɖe nye asi nu. Wò gliwo le ŋkunye me ɖa. Wò gliwo le ŋkunye me ɖa. Menye xɔ yi ke nètu ƒe gli gblɔm Mawu le o. Menye dziƒoxɔ yi ke le asiwò ƒe gli gblɔm Mawu le o. Ebe woƒe ŋkɔ Ele ƒe asi ƒome ɖa eye wogliawo le eƒe ŋkume ɖa. Egli ma yi ke nenye nu yiwo ke mi kɔ tu xɔa anyigba me wotso. Biblia na mínya alo Yesu ƒe nya gblɔ na mí be apostolo Paulo be no gbã míaƒe anyigba dzi gbadɔ hã. Agbadɔ ɖe le dziƒo yi ke wometu kple asi o ele mía lalam. Menye anyigba dzi ƒe agbadɔ, menye gliwo ke le anyigba ya dzi ye gblɔm Mawu le be ele eƒe ŋkume ɖa o egli ka gblɔm mawu le míava glia gbɔ ewɔmetsi blibo yi ke le teƒe ma ezu egli le mawu ƒe ŋkume eye wò luʋɔ wò ŋutilã Wɔamenyenye kple amegbetɔ blibo ŋkɔ yiwo yɔna wɔa Mawu be ŋlɔ ŋkɔ ɖe asi ƒo me. Haleluya. Ŋugbedodoa le nye me be yemeŋlɔ be o. Nenye be adzinɔ aŋlɔ be ƒe vidzidɔ be. Adzinɔ aŋlɔ be veve yi ke wose ɖe via ta. Adzi nɔ aŋlɔ be fu yi ke wòkpe dzi nɔ ame asieke ɖe ɖevi ko ŋkɔ da ɖe agbea me. Ye wòagbe enu nyui wɔwɔ na ɖevi ma eye wòatsi ɖe ɖevi ma ƒe nya gbɔ. Eŋlɔe be be ɖevi ma enye eƒe via. Mawu le gbɔgblɔ nɔ le ŋdi be yeƒe ŋugbedodo na wò nye be yemeŋlɔ be o. yi ŋlɔ ŋkɔ ɖe yeƒe asiƒo me asi yi ke mawo zãna gbe sia gbe ne kɔ asi ma kɔa wò ƒe ŋka egliwo wò ŋkɔwoa ele mawo ƒe ŋkume nu ka ta wòaɖe asi ɖe ŋuti ɖe mawo menya nu yi ke me tom nèle oa ɖe mawo menya wò vevesese oa fifia le afi ɖe gale wò vem hã ɖe mawo menye oa mèkpɔ nu nàɖu ha ɖeke o ɖe mawo menye oa Amewo gatsɔ nya ɖe ŋuti o, ɖee Mawu menya oa? Amewo di woƒe anyidzedze, ɖee amewo menya oa? Mawu nyae. Mawu nya nu yi ke me tom nèle. Nu ka ta Mawu mawɔe na wò? Nu ka ta Mawu mave nu o? Dziɖuɖu le asiwò, eye dziɖulae nènye. Ètsɔ woƒe vevesesewo katã va wò agbe me. Yesu menyae oa? Vevesesewo katã le wò agbe dzia? Ɖe xɔte Aƒetɔ la menyae oa? Mawu nya ɖe sia ɖe. Gododo kple Mawu le yiyia me, eya le vevieɖe na wò. medzi magblɔ nɔ be aƒetɔ la meŋlɔ be o nuyiwo katã le dzɔdzɔm mawo meŋlɔe be o edzi be nayɔ ye yade ƒe ŋuti kɔkɔe akɔ fia dzi ne gaɖe le ƒo la amewo ƒe nyagbɔgblɔa ebe wogli ele ƒe ŋkume ɖa Wò ŋkɔ le eƒe asi ƒo me. Mawu ƒe ŋugbedodo na wòa Eli. Edɔe mekpɔ na wò haɖeke o. Exɔe se be Mawu ŋlɔe bea. Mawu meŋlɔ be o. Eli kpli o. Tsɔ wò agbe blibo de asi nɛ. Dzinua madzidzi o awu wò. Edze be nàkɔ ɖokui aga na aƒetɔ la. Egblɔm na wò le ŋdi abe wò ŋkɔ le eƒe asi ƒome. Yemeŋlɔ be o. Wò ŋkɔ yi grave ɖe eƒe asi ƒome. Wò ŋkɔ le Mawu ƒe asi me. Eke gasesẽ. Ye xɔe se be Mawu ŋlɔe be ye kɔ ɖokui kɔ da ɖe xexea me nenema. Me sia ma gblɔ nya ke wòagblɔ ɖe ŋuti o. Hei, medzi magblɔ nɔ be enye ame vevie na Mawu. Na amewo susu be Mawu ŋlɔ be ɖe wɔame ka susu be Mawu ŋlɔ ye be o. Aƒetɔ be yi le kple wò la. Kɔdzo Mawu be le kple wò la. Adzo Mawu be le kple wò la. Kɔbla Mawu be le kple wò la. Abla Mawu be le kple wò la. Àkɔ Mawu be li kple wò la, kɔkɔ Mawu be li kple wò la, yawò Mawu be li kple wò la, ayawa Mawu be li kple wò la, afi Mawu be li kple wò la, kofi Mawu be li kple wò la, kɔami Mawu be li kple wò la, ami Mawu be li kple wò la, akɔsua Mawu be li kple wò, kɔsi mebe Mawu be li kple wò, yi ŋlɔ wò ŋkɔ ɖe eƒe asiƒome me. nenye be Mawu ŋlɔ wò ŋkɔ, wò kɔsi, wò kɔbla, wò kɔdzo, Mawu ŋlɔ wò ŋkɔ ɖe yiƒe asiƒo me ɖi. Nanye be yi le bebe ƒe aɖe. Ya ta David gblɔ be le Psalmo bla asieke vɔ ɖekɛ bena ɖi. Ame si bɔbɔ nɔ anyi ɖe dziƒovitɔ la ƒe bebeƒe. eye wòle Ŋusẽkatãtɔ ƒe vɔvɔli ta. Eyae gblɔna na Yehowa be, Nye sitsoƒe kple nye mɔ sesẽ nènye la. Haleluya! Elabe David de dzesii be yae. Mawu ŋlɔ eƒe ŋkɔ ɖe eƒe asiƒo me ta yi le eƒe bebeƒe. Ele Yehowa ƒe ŋkɔ me. Woƒe amewo ɖo ŋu ɖe tasiaɖam, klosalo, dzoka, adzewo, etrɔ̃ mamɛawo, ƒeduwo, xeletsiwo, xebiesowo, adzegbɔgbɔwo, gagbɔgbɔwo ŋu. Gake míawo míeɖo ŋu ɖe Yehowa ƒe ŋkɔ nu. Eyae nya la gblɔ. eke nye tɔwo le ŋdi ya ye etsi aɖe le ƒo wa awo ta nye fofo nye nɔvi nye metsi ma gblɔ nɔ bena ɖe mawu be ŋlɔ wo ŋkɔ ɖe eƒe asi ƒo me zi ale si ke wo ŋkɔ le mawu ƒe asi ƒo me ne ame ɖe ɖo fɔ ɖe ti wa mawu nye xoxo ame ɖe bi agblɔ wa gbedo ma mawu nye xoxo Ne xlẽ kɔ yi dzi. Nenye be xlẽ nya la kɔ yi dzia, ebe kpɔ ɖa fɔ kɔ dzi la, nàkpɔ nu godoo. Wo katã ƒo ta kpli gbɔna ɖe gbɔwò. Nu ka nye nu yi ke dzim nèle? Mesu asi o haɖeke o. Ya ta le gbɔgblɔ be Mawu ŋlɔ ye be. Amewo do gbe ɖa ƒe wuiadre, amewo do gbe ɖa ƒe blatɔ̃ vɔ nyi, amewo do gbe ɖa eƒe wuieve hafi dɔléle vɔ na wo. Gake wò ya tɔwòa, Mawu be me nenema wòle o. Yɔ Mawu, Mawu ne tɔ nɔ ŋuti. O yɛrɛ wòle aƒetɔ la me. Ŋuti ya, aƒetɔ la le gbɔgblɔm be wò ŋkɔ le eƒe asi ƒo me. Ebe wò gliwo le eƒe ŋkume. Wò ŋutilã blibo, wò ameti bliboa, ele Mawu ƒe ŋkume. Ne ado goa, eyɔ Mawu, Aƒetɔ la li kplim. Ekɔ wò ɖe eƒe asi ƒome, be matsɔ wò afɔ hlẽ kpe ɖe ke o. Fiwo katã nayi egbea, Yehowa neyi kple wò. Medo gbe ɖa be, Mawu ƒe ŋku nanɔ dziwò zã kple keli. Mawu ƒe ŋku nanɔ dziwò zã kple keli. Mawu ƒe ame gbɔnɔ nanɔ kple wò zã kple keli. Wò gliawo nenɔ ŋkume na Mawu. Mawu neŋlɔ wò ƒe ŋkɔ ɖe eƒe asi ƒome. Asi ma nenye bebeƒe na wò. Fi sia fi ke nàyia, asia nekplɔ wò yi.

Ŋutifafa kple agbe nanye tɔ. Vɔvɔ̃ nete ɖe axa tso agbadɔ gbɔ. Nya nyuie be yele Mawu ƒe asi me. Nya nyuie be yeƒe glioa ele Mawu ƒe ŋkume. Ewɔ ame tsi bliboa ele Mawu ƒe ŋkume. Woyrɔ le ŋuti le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen.